Johera mag Wuora, jodalawa mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ero- ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo awuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi. Nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole to kapok wacho wach moro amora, johera mag Wuora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lony Ruodha iber manade, chunya odendi, chunya opaki jakondo mula. Erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo mi wecheni oyal ka kinde nitie. Rabi sirwa weche mwadhi wacho e pawni, kik gibed magwa, gibed magi ratego, mana kuom nying Yesu, amen. Johera mag Wuora adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Jeremia 40 gauchiel matindo abiriyo, kendo adhi somo gima ondiki e mumb Jehova Jaire. Thon wach weche mokor kuom piny Misri. Johera mag Wuora, piny Misri ne en piny twech, piny jela, kama ka ni chiemo to ikwongo ichwadi kod olando bende ne ok ichand farao ni miyo ni opek ni itere atera to odhi onyono lowo eka ang' oyud gimoro matin kata ang' nomiye sufuria moro mondo ogwen ondelo moro matin mondo muodi kata mondo mi odhi okete mondo ochamie kuon thing' moro matin mano piny misiri piny jela piny twech kama nolosie ji mobedo mwasi kawuono jawa ochika mondo awuo kuom jeremia prang'wen ga auchiel matindo abiriyo muma wacho niya en ng'a magingore ka aora nile ni gima gingore gima gingore en gima okuoto rang'ongo ji nene ji wuoye kata kotuo to ji wuoye kata ka en dhier to ji wuoye to kata ka en gimoro masando par ng'ato manyar ng'ato ok nyal tedo mano ji wuoye ogingore en gima ok opondo eh, johera magura en gima ji neno kendo ka aora mamwomo genge gima mwomo genge tiende niya kata ka yie dhi mane ni dha aora to mwomogo modhigo molalgo ma ji wach ni yawa ka ema nya twe e yiea to e kawuono onge bate niya nail osegingore mosegonye modhi kode muma wacho niya gik matimore kamagi gin gi nyinggi iluongo ni gin jo-misri ema gingore kanael kendo ka aora mamwomo genge Ah, ogingore mopong'o piny kendo oketh mier gi ji modakie mane kama dwa wuoye oketho mier kod joma odakie ka nyiri dwa tedo to ketho eh? ka, ka, ka nyathi ng'ato dwa ni mondo mi oyud tich to mano bende oketho kodwaro ni mondo mi dala moro mondo mi oting're malo obedie kata kod mabati to wuoyi mane dwa ni mondo mi otim mano iwinjo piyo piyo ni nosetimne retrenchment ma tich norumo jonael giwuok oko gin wasigu gisewuoko gidwa ni gikethi giketh mier mane nyaka gik moko mabeyo dwa donje kata kidhi kod mutoka ni dala tiyudo ka jo, jo, jo misiri gi gigingore kendo gichokore ka gibiro e bath, e bath pacho ka giwuotho ka gigo tiklo giwacho ni gari mobirogo ni kiawa ka nochako duogogo eh, jomisiri mombalera kawuono mondo wawuog kuom jomisiri magingore gigingore ka ora nile madwa muomo genge sama gimuomo to giketho ma kata cham mane nitie ok ichak iyudi kata gik mane oket e dhonam eh, eh, kata gima nolos e pacho mondo obed gima ber ok ichak iyudi kata nyithindo monego bed ni tedo ok ichak itedi deto gigo nyaka kethre gone ruodhwa erokamano yesu jatend lweny muga to nigi dwoko kawuono kuom jo Nile madwaro mondo mi eh, kuom jo Misri madwaro mogingore matek madwaro mondo mi oketh nyaka miech ji e nying Yesu ja Nazareth wan kod dwoko kawuono e nying Yesu meja ukiw jo Yahudi Yesu Lwanda ratego mane olo lweny e musalaba en ka en kod nyalo en kende mabiro dende nyakwar Jesse ng'at molo lweny e musalaba ing'e niya seche ma jo-misri ogingore ne ng'ato johera mag wuora sama jo-misri ogingore ne od ng'ato sama jo-misri ogingore ne nyithi ng'ato to kata arus ma nyotimo arusno bedo ni koro onge kod tiende obedo mana arus moro ma samoro ji obede kod ywaruok kod lwenje pile kod pile eh, eh, jo-misri kogingore ne ng'ato to ng'ato sike osiptal pile kod pile onyuomo pesa e osiptal kaka ng'ama nyuomo dhako kendo ji ong'eyo maler ni ma to tuo nyar joka ng'ane dweche bilagi ma tuone jabirega dwe aina ni ma tarige bilagi to tuone cha chiegni duogo matiende jo misiri ogingore ni ka ora nile gigingore ni onge pesa minyalo loso makony ngimani jo misiri ogingore ni duong' mondo dog ne yesu meja nikech japuonj to nigi dwoko osea aboro matindo abiriyo muma wacho niya asomo jo-israel chuoyo yamo to gikayo mana kalausi tiende niya seche ma jo-misri jo, jo ogingoreni ma muomo genggi tibiro chuoyo yamo tikayo kalausi kata nyithindo mane onego konyi ok konyi kendo kapok gitimo graduation to gisechako gi changa kendo chieng' motimo graduation tiyudo koyudo d to changa to yude a eh ose ose graduate mo moyudo first class honors degree e madho changa to to gik ma nosomo to yude di mano mumba kona niya gichuoyo yamo to gikayo gikayo kala gikayo chuoyo yamo to gikayo kalausi matiende ni dalani mondo owuog nono owuog chwata onge gima nyalo donje dalani makonyo ipar ng'ato ma ng'ato siko ywak pile kod pile ni jogi osenyiera na onge nyathi mano tiende ni chuoyo yamo tikayo kala usi samoro ni wuok dala uke nyathi ng'ato maber ndi to kara seche mani wuok kama to nochun mondo mi jo misiri oket kuome mana yamo mondo dhi kakala usi mondo suja nasaret ang'e awinjo yesu suja nasaret awinjo muga chieng' mar lela tuon manyalo siro dalawa manyalo paro par merwa en kende ni yesu mwadendo kawuono en ema en kod dwoko e gima nade matimore kit ngima ng'ato ma kata ng'ato nochun ni mondo mi ochwo yamo to kakala usi yesu ni kod dwoko onyalo dwoko gima onge jadwoko geno ni ka ng'at ma nodwoko geno e dala gi lasaro sama lasaro nosenindo ma lasaro ne nie bwo liel ma ji ne ywak malit gipenjore ni ajoa ng'ama noreso nyimine lasaro dong' kendgi nyaka jogweng' bende moko nobiro moko bende wacho ni kaka mane en mana nyiri kendgi e dalani lopegi biro dong'nwa to sama yesu nodonjo japuonj ma jaduoko geno sama muga nodonjo sama okew joudi nodonjo to yesu nodwoko geno mochiero lazaro ma famali nogo sarut nyaka kudni mane buyo kuom lazaro mago nogo sarut mogo ng'ado ng'weche piyo piyo awuono wakele kanya kwar jese en kende moromo kata jo misri gingre mapek ma giramne par ng'ato in yesu kawuono wan kod dwoko iluonge ni yesu wendo mang'ongo ng'at mang' nosiro od ng'ato kawuono en kende ma en kod dwoko jatend lweny ni ka gokinyi kawuono agone ni erokamano nikech oromo en kende jehova jair en kende moromo jabura oromo sani wadende japuonj mar jopuonje misango biro nyalo e isaya mumba kona isaya apar matindo piero ariyo kod abiriyo ni chieng'no ting' mapek ma jo-asuria nokete goku nogol matiende niya sama jomisiri ogingore matek ma koro uchuoyo yamo to kayo kalausi to gino bedo ting'o mapek ma nyaka jodongo ywak samoro miyo bende ywak samoro dak ni ywak jaduong' samoro ywak samoro noket gimoro mapek e gok ng'ato ma kata kot- o- kendo to kendne ne ok nyal konye bende itame ni en ok onyal kendo yaye kawuono ne wawacho niya chieng'no ting' mapek ma en kawuono ting' mapek mane jo asuria okete goku kristo wacho ni nyaka gole oko e nying yesu janakare nyaka gole oko nyaka gole kendo nyororo mosebedo kotwego ng'utu nochod oko e nying yesu ja nazareth wacha wacha ni sibur chodna nyororoni mag jo misri noketo kuomani momiyo achwoyo yamo takayo kalausi ni chodna nyororoni oko e nying yesu ja nazareth sibuor chod na nyororo ni oko inyalo chode kawuono ni obed nyororo mano odagi ni ok unyal pidho gimoro e dala ni un ka upidho gik moko to dhok tho to guogi to nyuol guogi ng'eny e pacho ma kata kidwa chiemo to guogi moko ng'iyo wang'i moko ng'iyo nyaka tiendi moko biro dwano nang' nyaka kom mibede matiende niya ni ichwoyo yamo ikayo kalausi nyithindo duogo ka jomoko nyithindgi duogo e shopping center koting'o gik mabeyo kelo ne minegi inibet kanyo e shopping center kanyo kiywak miywag nyuol ni ajo anyuol yaye nyuol notimre koda nade yaye yaye nyuol notimre koda nade yaye nyuol notimre koda nade kawuono ne wating'o yesu nya nazareth okew jaudi meja mang'ongo ng'at manyalo duoko gima nade ma jachien nomayo ng'ato ma sama nomwomo genge ma noringo ma nodhi omwom modhi oyweyo gik moko moyweyo hawi mar dala moringo molalgo sama ineno ka aora omwomo genge oringo gi gik moko noringo gi ap pacho ma noringo go nyaka yawuoyi ma nonego kony dala mago norwa- nochuno gi maram molwar ei maram ma seche moko mama nokawo omako ich nyithindogo mago nokunyi e tok ot kaka oganda e tok ot kawuono ni wating'o yesu meja ni kata gima nade ma jo misiri nobiro godo magi gingore gi od ng'ato kawuono ni waluongo yesu komeko chier mar choke ja nazareth en kende moromo kawuono ni kawuono ni nyaka gik mapek ma noketie gokwa yesu ka jehova biro golo oko kawuono ni nying yesu ja nazareth wawacho ni onge gima tek mano temo go lwanda matame loyo ondike isaya prabich gang'wen matindo apar kod abiriyo ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi kata jo misri bi kod gik mogingore mondo wachwo yamo to waka kalausi wadagi e nying yesu ja nazareth kawuono waluongo muga jakondo mula chieng' mar choke chier mar choke en kende moromo kawuono yesu jatend lweny omuga oromo sibuor oromo oromo jatelo oromo mumba kona niya awuono ni niya e, e isaya prariyo gariyo matindo prariyo gabich ni musmal mane ogur matek ibiro pudh oko kata ne gure gi joma nade joma ne wachore ni gin to ging'e kaka iguro musumende samoro noom gi loka kocha mondo gi- ne gibiro kaka jo misri samoro gibiro gotieno seche mane unindo mane giguro musumande e dala e nying yesu ja nazareth musumandego ibiro pudh oko e nying yesu ja nazareth kawuono wating'o yesu wero makaloho thuon ja galili misinga moromo en kende okew ji audi en kende en kende en kende en kende moromo duong' odog ni wendo duong' odog ni ja nazareth duong' odog ni okew ji audi duong' odog ni were maklo duong' odog ni japuonj mang'ongo jeremia achiel matindo chiko muma wacho niya jeremia achiel matindo chiko adhi somo gima ondiki e muma maler mar jehova ng'ato mondo ywa kare mondo wach ni japuonj aneno gik ma jomisiri osechungodo ne dalawa ka gigingorego ne par merwa ka gigingorego ne dakna ka gigingore go ne ohanda ka gigingore go ne gik ma nyocha dwa nalosi ma yawuoyi nodhi nyiewo mabetni mabeyo ka giwacho ni magi tabiro gedo godo seche mane gidok e tije ne giromo mana kod retiment kalatese mane omigi madongo kikonegi ni tich orumo kawuono ni jomisiri nogingore negi o kanael mane oywero gik moko duto modhi godo ma hawi norumo ma nyithindo odong' ka ok nyal tedo yawuoyi nodong' ka onge tije ma ng'ato nyo ywago pesane ma noketho mowacho nyaka lowo ma nodhi osingo kawuono wakelo yesu jaduoko geno misango bar misengni thuon manyalo lwenye musalaba jeremia achiel matindo o apar kod ochiko mumbe nyasaye wacho niya Chieng' odog ni jatend lweny, ok giniloyi. Kata jo-Misri gingre ok giniloyi. Ting' ating'a badi iwach ni ok giniloya. Kata tuoche gingre ok giniloyi. Kata chun dhier e dalani ok noloyi. kata wach ni dala ni en dala ywak ma pile kod pile ibire kod ma ite ok doloyi E nying yesu ja nazareth biro pudho musmal mane ogurie dalani no ok gini loyi E nying yesu ja nazareth ok gini loyi dong odog ni wendo dong odog ni jo nazareth dong odog ni okew joyaudi dong odog ni yesu ratego ok giniloyi nikech abiro bet kodi kendo riti an ruoth nyasaye ma wacho kamano jehova wacho nobiro bedo kodi moriti kuom lweny manade obed lweny mabiro biro gotieno obed lweny mabiro godo odiechieng' jehova biro bedo kodi nyasachwa biro riti Be nitie wasigu ma muomo gengegi kaka aora aora Nael? Muma wacho ni abiro bedo kodi kendo abiro riti, mano Javel gi be mowacho. Nyasachwa ma pok oloyo mowacho wacho ni abiro bedo kodi kendo abiro riti. Zakaria apar gariyo matindo adek wacho niya, chieng'no ma en kawuono wata watadi jehova kawuono biro rita kendo chieng'no ma en kawuono ka ogendini duto mag piny ochokore mondo omonj jerusalem monjo tiende ni kedo godo sama omonji ji ting'o gig lweny mopogore opogore nitie joma biro koting'o bete Nitie joma biro koting'o pelni mane gipako, mane giwacho ni dhi terna e grainda. Nitie jomoko mabiro koting'o nyaka tonge. Nitie jok mabiro koting'o ni kite. To muma wacho niya, jo- jo- jo- jo- jo-Misrigo kata gigingre ma gimonj Jerusalem. Duong' odog ni Yesu wendo. Duong' odog ni okew Jayahudi maneja. Duong' odog ni nyakwar Jesse. Dong' odog ni thuon ma pok olo. Mumba kona ni chieng'no ka ogendini duto mag piny ochokore mondo omonj Jerusalem, to analoke obed mapek ka kidi. Mano Jehova ema olero. Obiro be- loki mibed mapek kaka kidi. Ma jok mane wacho ni wabiro ting'e ma waketh dalani, Jehova biro loki mibed mapek kaka kidi. Kata joma wacho ni wabiro ketho dagni, Jehova biro loki mibed mapek kaka kidi. kata jok ma sungore ma wacho ni nyithinde ok nosom gibiro neno ka nyithindi somo e lela ibiro bedo mapek kaka kidi e nying yesu ja nazareth duong' odog ni yesu ratek lweny duong' odog ni okew jaudi biro bedo mapek kaka kidi ma onge ng'ama nyalo ting'o onge ng'ama biro ketho dalau onge ng'ama biro ketho ohalano dagno onge ng'ama biro ketho nyithindigo onge ng'ama biro rundo ni moko mondo mi osom to lokre jochwak changa o jehova odagi biro loki mapek kaka kidi e nying yesu ja nazareth dak ni midwani mondo mi okethre no wacha wacha ni dak nabiro riere nyathi miwacho na onge godo ni nyasaye biro miya nyathi abiro ting'e iya noloko nying sarai molokore mobedo sara noloko nying ana dhako ma migumba mane nyiero mane tamo kata mana mondo mi kik or nyithi nyiekene jehova noloko nyinge moluonge min ng'ato noloko nyinge josef ma wuod jakobo ng'at mane oter misiri kotwe lwetene mobedo prime minister en ang'o matek kuom lwanda en ang'o matek kuom jehova jaire en ang'o matek kuom adonai en ang'o matek kuom jehova nisi en ang'o matek kuom nyasachwani mumba kona niya e nying Yesu mar Apolo, abiro loki mapek kaka kidi ma onge ng'ama nyalo ting'o. Kendo ogendini duto motemo ting'e nohinyre marach. Mano Jehova ema olero. Ng'ato ang'ata manotem mondo ochak oketh dalani biro hinyore marach. E nying Yesu ja Nazareth, Ruoth ema owacho ni ng'ato ang'ata manochak otem to nohinyre marach. Duong' odog ni Yesu thuon, duong' odog ni ja-Galili. yesu ng'ama loyi to ere chunya odendi japuonj maduong' iber manade jakondo mula ibiro siro par dala ibiro biro paro dalani ibiro gwedho mama maywakni ibiro gwedho mama miluongo ni migumbani ibiro luongo dadayoni maseywago nyithinde kaka nyithinde nolal ne oko madala koro tiyo dong'ie kende dayo wuotho kende ochiemo kende nyithindo nolal moko nolokre joter moko nolal oko e nying yesu ja nazareth kawuono ni jehova biro timo ni ng'wono merwa nyasaye biro timo ni ng'wono jaduong' nyasaye biro timo ni ng'wono minwa nyasaye biro timo ni ng'wono nyathi sikul nyasaye biro timo ni ng'wono e ayub abich matin apar gariyo muma wacho niya oketho chenro mag jowuond jehova biro ketho chenro mag jowuond

ma wasika opango kata gipange mudho kata gipange gotieno kata gipange sama nade kata ka onge gimoro amora ma gipango mondo okethre nying yesu jo nazareth duong' odog ni yesu wendo duong' odog ni jatelo o jehova o jehova duong' odog ni wadhi kodi e lamo e jeremia prabich matindo apar gachiel muma wacho niya un jo babulon ne uyako ogandana to kata umor kendo uil ka nyaroya matugo e lek kata ka faras manyiero to dalau uwegi biro bedo gi wichkuot maduong' jo-babulon nobed oganda matinie moloyo ogendini duto bende pinygi nolokre thim mapiyo onge nikech asekume gi mirimba mager jehova biro chulo ni kuor jehova biro kedo ni nyasaye biro timo ni ng'wono duong' mondo dog ne wendo wadhi lamo kodi wadhi lamo kodi jehova parie jogi rabi sir jogi um jogi gi ng'wononi tekoni osirgi ipar gi ratego mar jolweny roho maler umgi kuom e nying yesu amen johera mag wuora jodalawa mageno an mawuoyo kodi nyinga pasta gorongara isaya awuok e kanisa mar bayati ministries roen ler e piny kayole

76 anwoyo nambana machielo ni 0707 705376 mar jehova ma jasir joge ma jaum joge ma jagwedh joge oting'o malo kawuono oting'o malo kiny oting'o malo ndalo kod ndalo amen